Gruffydd Owen, llongyfarchiadau ar ennill cadair Prif Ŵyl Caerdydd, a hynny ar dy ymgais gynta'. Sut deimlad yw hynny? O, yy, braf iawn. Yy, mae wedi bod yn yy, ddiwrnod nyrfus iawn, iawn, iawn. Dwi'n trio lot o heddiw yn rhoi cuddiad rhag pobl oddi ar y maes. Yym, dwi'n rhi rhyw hanner awr dda yn cuddiad yn y tŷ bach, oedd hynny'n ddiddorol, a wedyn, yy, ia, codi ar yr haid a- ar ôl beirniadaeth, o'n i'n... fedra i'm peidio bod yn blês iawn uh, ohoni lle. A beth, beth nath y ysgogi di gystadlu eleni wedyn? Um, o'n i'n gwybod sy'n i'n licio ennill y gadair rhyw ddydd a nes i ddod i'r sylweddoliad, wel, o'n i'n bai bod ti'n trio, ti byth yn mynd i wneud, lle. Um, A mi oedd yy y dewis o dri beirniad yn apelio, o'n i'n meddwl bod nhw yn dri beirniad arbennig o o gry', o'n i'n meddwl he- yy hefyd oedden nhw'n m- math o feirniaid fyse ella yn werthfawrogi rwbath chy- chydig bach wahanol, yy chydig b- rwbath chydig bach mwy mentrus, yym chydig llai o yy traddodiadol, yym ac oedd hynny'n apelio ata i 'lly. A sonia am yr awdl ei hun wedyn? Wel yym Y porth yn yr awdl ydy ein ffona symudol yn perthynas uh, agos iawn iawn i efo'n ffona symudol. Ti'n ffilmio'r cyfeiliad hwn ar y ffona symud, ar dy ffôn symudol. Maen nhw'n maen nhw wedi dod o'n unlla i fod yn rhan mor ganolog o'n bywydau ni, y ffordd da ni'n gweld y byd, y ffordd da ni yn um, cyflwyno'n hunan i'r byd. Lle. Um, ac o'n i'n teimlo mae hynny'n bod yna gyfle i archwilio hynny. Lle. Ie. Yym, y- ydy'r a- awdl yn peintio darlun eitha du o fywyd, oes 'na obeth ynddi o gwbl? S- swn i'm yn deud bod hi'n fwy yy fod o'n by- yy yn yn peidio yym darlun du, dwi'n meddwl bod 'na ryw siniciaeth iach ynddi hi. Dwi'n meddwl bod 'na ddogyn ga- go dda o hiwmor yna hefyd, a gonestrwydd hefyd. Yym, tydi hi ddim yn awdl yym, swn i'n deud, s- sydd yn ymwneud â theimladau cymeradwy fel petai, weithiau mae awdlau yn gallu um, bod yn rhy um, yn, yn, yn rhy, foesig, rhy foesol neu'n ormod o foesoli lle. Dwi'n gobeithio nad yw'r awdol yma ddim yn, yn, yn gwneud hynny, mae bod, bod o'n ddarlun uh, eitha gonest o o barlus mewn gwirionedd, dwi'n meddwl dyna oedd y gair oedd mynd trwy'n uh, mhen i pan tra'n ei sgwennu, hynny di, uh, um, y parlus yy gwleidyddol sydd arnon ni fel Cymru, y parlys yym y parlys yy ma' ma' nifer ohonyn ni 'di teimlo'n dilyn Brexit yy y parlys emosiynol weithia' yym o fethu teimlo'n byd 'lly a i- bosib bo' hynna'n dod o'n yym o'n caethiwed ni i i'n ffôn ag i'r w- a- ag i'r ffordd da ni'n gweld yn y byd drwy'n ffona lly. I mean, ti'n sôn amdano defnydd o hiwmor yn yr awdl, wrth gwrs mi nes di ennill y Super Stomp nos lun a hefyd y Stomp Tŷ Gwerin neithiwr. Um, pa mor bwysig yw'r elfen ddiddanol uh, i ti yn dy waith fel bardd? Yndi, mae'n bwysig iawn yn diwedd hynny di. Oni bai bod ni fel beirdd yn sgwennu pethau mae pobl yn mynd i fod eisiau darllen, hynny di mae yna broblem ynde. Um, Dwi'n dwi gweld y ddwy, dwi wastad wedi gweld y ddwy wer yn bwysig iawn. A hynny di, ma, ma, hynny di, mae'n awdl o ddifri, ond mae hiwmor yn, yn beth o ddifri hefyd ynde. Um, mae, by, mae, bywyd, mae bywyd yn ddigon doniol, mae, mae hyd yn oed yn yr oriau du a mae yna ma ma ma le i chwerthin o hyd ynte. A, yndi, dwi'n dwi meddwl bod hynny'n bwysig iawn. A ydy hynny'n, ydy'r hiwmor a'r elfen ddiddannol yn deillio'r nosweithi cymdeithasol i chi'n cynnal yng Nghaerdydd gyda Bragdy'r Beirdd ac yn y blaen? Yn sicr mae mae bod yn uh, aelod o Feirdd y Bragdy wedi gwneud gwahaniaeth mawr iawn i mi fel bardd, mae wedi, mae wedi rhoi cyfle i mi berfformio o flaen cynulleidfa, a, a dwi'n meddwl mae hynna'n yn bwysig iawn bod rhywun yn, yn meithrin perthynas efo, efo cynulleidfa. Uh, ond hefyd yn, yn, yn trio pethau newydd, a, a dyna dwi'n teimlo dwi wedi gwneud efo awdl hon. Mae hon yn math o awdl y math o gerdd dydw i... tydw i 'rioed 'di sgwennu 'm byd cweit fel 'ma o'r blaen, dwi wedi sgwennu awdlau eisteddfodol o'r blaen ar gyfer yr Urdd, ar gyfer cadeiriau lleol, ond dwi 'rioed 'di sgwennu 'm byd fel hyn, oedd rheini'n awdlau llawer mwy traddodiadol, llawer mwy clasurol, llawer... yn erbyn llawer mwy efelychol o... o feirdd y genhedlaeth hŷn 'lly, dwi yn teimlo bod hon yn awdl sydd yn perthyn i'n nhenhedlaeth i 'lly. Felly mae'n awdl wedyn i'w pherfformio? Yym, o bosib, hynny ydi, fysa, fysa hi yn, swn i'n dweud, ie, ie, pa- pa- pam lai ynte? Yym, ond dwi'n credu bod hi yn yn gweithio yy yy yn llawn cystal ar bapur 'lly, hefyd.
Wel, unwaith e- yn rhagor, llongyfarchiadau mawr ar ennill y Gadair...
Diolch o galon ti, Andy. ...a phob hwyl. Diolch.